Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar! Hormatly watandaşlar bu gün bu Zoom-a ýygnanyşmagymyzyň esasy sebäbi Türkmenistanyň içinde diktator hökümete garşy hereket alyp barýan merdana mert aýal doganymyz Soltan Açylowa hakda gürrüňdeşlik etmegi makul bildik. Hormatly watandaşlar ine Kinolarda, filmlerde ýygy-ýygydan aýdylýan sözler, ýagny aforizma öwrülýär. O aforizm esasynda şol sözler näme etýär? Ýene ruslarda bir söz bar, Ty ne perestaýoş menýa udiwlýat diýen, Sen haýran galdyrmagy diýe bes edeňak diýýär. Edil Türkmenistan hökümeti-de öz hereketleri bilen haýran galdyrmasyny bes edenak. Ýakynda näme bolup geçdi? Ýigriminji noýabrda Ženewa gidip Soltan Açylowa baýrak almalydy, sylag almalydy. Diktator ýurduň içinde zenan maşgala bolmagyna seretmezden gorkman hereket alyp baryp bilýän zenan maşgala şo baýragy gowşurmagy makul bilýärler, şoňa karar etýärler, çözgüt çykarýarlar. Şony almak üçin hökman suratda Soltan Açylowa Türkmenistanyň çäginden çykmaly, ýagny Ženewa barmaly. Şonda Ženewa goýbermezlik üçin ýigriminji noýabr güni irden baryp gyzyny hem-de özüni zorlukly ýagdaýda, ýagny güýç ulanyp medisinskiý izolýasiýa alýarlar. Nämemiş, ýokanç keseli barmyş. Watandaşlar, pikir ediň görüň, Türkmenistanyň taryhynda garaşsyz bolandan bäri şu güne çenli, Bolnoýy şonuň ýaly ýagdaýda öýüne baryp güýç ulanyp izolýasiýa edilen wakasy bolup geçdimi şu wagta çenli? Hatda şo poliklinkanyň ýa bolnisanyň gapysyndan barsaňda ilki bilen jübiňe seretýeler. Emma bu halatda nähilidir Türkmenistan hökümeti, medisina işgärleri şeýle bir inisiatiwa görkezýä, ýaňky şu aforizm gelip çykýa, Ty ne perestaýeş menya udivlýat diýip. Düýp Kökünde başga zatlar bolmasyn bu taýda, başga hereketler, başga maksat bilen edilen bolmasyn bu işler. Sebäbi Soltan Açilova ýurt daşyna çyksa, bomba zamedlinýoe deýstwie diýişi ýaly, ýagny daşara çykyp nähili ýagdaýda ýaryljak, nämeler gürrüň berjek, nähili hakykatlary äşgär etjek, Türkmenistan hökümeti üçin diýseň gorky bolup dur. Soň nämiş etmeli? Nähili ýagdaýda bolsa-da şony ýurtdan çykarmazlyk üçin oba elinde baryny etmeli. Edil geçen gezek wlažny salfetka bilen pasportyny syryp-syryp, pasportyň çyg, danylary, ýagny çipi okanok, bu pasport bilen biz seni çykaryp bilmeýäs diýip geçen gezek aeroportda şeýtdiler. Bu gezek aeroporta-da ýetirmediler. Öýünden aldylar. Indi şu barada watandaşlarymyzda ähli pikirler bar. Nurmuhammet aga, sizi diňlesek, nähili seretýäňiz şu bolup geçýän zatlara? Dogrumy, ýalňyşmy bu eden-etdilikler? Muňa bu hereketleri hiç wagtam dogry diýip bolmaz. Näme üçin diýseňiz, Ýene Soltan Açylowa bilen garaşsyz žurnalist Soltan Açylowa. Ol öz edýän işleri bilen halkara guramalar oňa ýörite halkara baýragyny berýärler. Şony almak üçin öň bir gezek synanyşdy, onda pasportyny zaýalap çykdylar. Pasportyňyz zaýa, şonuň üçin siz gidibileňzok diýip, bir alyp galdylar. Indem ikinji gezegem Kiçek bolanda indi sizde ýokanç kesel bar diýip takladylar. Bu näme Türkmenistanyň oýunlaryna hakykatdanam geň görer ýaly zat däl. Her gezek bir täze bir zatlar çykarýalar. Özem ynha şu bolan waka hakykat Türkmenistanyň ynsan haklarynyň nähili depgilenýän barada şu waka görkezip dur. açylgy bilen bolan zat. Ýöne halkara guramalar, ýaňky OON-yň komiteti bar, Ýewrosoýuzyňky bar, OBSE-niňki bar, bularyň hemmesi öz bir wagtynda ynsan haklarynyň her döwletlerde nähili ýagdaýynyň bardygyny diňleýärler. Türkmenistanam bir gezek däl, iki gezek däl, köp gezek her ýyl diýen ýaly diňlenýär şu mesele. Ýöne şonda-da Türkmenistan agzyny dolduryp, bizde ynsan haklary barada problema ýok, gülälegüllük, hemme zat gowy diýip, şeýdip ýalan sözlemäni hiç zat-ça bilenoklar. Ýöne nä şular ýaly wakalar ony agitgird etmeli däl ýa bir ýamanlap diýen ýaly oppozisiýa bolsun, ýaňky dissidentler bolsun, NPO bolsun, Türkmenistanda ynsan haklary barada aýdylanda, aý olar ýalan sözleýär diýýär. Howwa biz ýalan sözleýämiş. A onda siziň etýän hereketleňňiz näme? Ony nähili ýumurlamaly? Ine, öz-özleriniň ýakasyny tanatýarlar şeýdip. Birinjiden-ä bu etýän hereketleri, muny ýaňky ýörite gulluklaryň tapyp ýören zady däl. Bu ýokardan gelýär. Başdan, prezidentden şo görkezmesi bermese bular ýaly ýagdaýa, şo ýurt daşyna çykaýanda Açylowa ýaly adamlar, ýaňky ýurduň hakykat ýagdaýyny şo halkara guramalara aýdar, Türkmenistanyň kemçiliklerini görkezer diýip, şondan gorkusundan etýäler-ä muny. Açylowa nä, gezelenje gitjek bolana-a o ýere, ýörese şo baýrak almak üçin ony çagyrýalar, oň öz göwnüniň isleýänem däl, ony çagyrýalar. Halkara gurama çagyrýar. Şo ýerde, ynha, şonda-da şeýdip bahana tapýalar. Bu türkmenistanyň diýýän-ä izoşreniýe, ýaňky bir her tüýsli nemeleri tapýarlar, oýunlary tapýarlar şu görkezmejek bolup. Şonuň üçin bu etýän herekedi türkmenistanyň hökümeti diýeýin indi, ýolbaşçysy, prezidentem bar boldy. Öz özlerini masgara etýärler. Öz etýän hereketleri bilen özleri masgara bolýarlar, dünýä masgara bolýarlar. Şoň üçin bi şoňa-da akyllary ýetenokmyka? Açylyga çykaýany bilen, şu hakykatdan ýagdaýy aýdaýanam bilen dünýäde rezonans bolmaýar, şu açylgany goýbermezlik ýaly. Şu goýbermän edilýän hek şoň daşyndaky bolýan şu galky hereketler. Hör topal, har galaguramalar, bular bilkgalylar, bu ýagdaýy. Ynha, her Türkmenistanyň GNPO-lary bar, dissidentleri bar, aktiwistleri bar. Bularyň hemmesi bu özleriniň närazylygyny görkezdiler. Şonuň üçin bu gaýtap has uly bir neme problema bolup, Türkmenistan üçin problema bolup çykdy. Diňe açyl wagt çykmasy bilen deňeşdireňde hakykatdan hem gaty uly Türkmenistan üçin bir problema bolup çykdy. Öz özlerini diýenam atgyn etýärler. Ine aýtjak bolýanym ýöne bir şu zatlardan bir özleri netije çykarmazmyka? Ynha açyl wa ynha indi çykypdyr. Keseli hakykatdan ýaňky ýok ýokanç kesel ýok diýip karar çykardylar. A indi çykmana näme päsgel bererkä? Nädip Türkmenistan indi Açylwany çykarmazlyk üçin näme taparlarka? Hany göreli bakaly soňunyň näme boljagyny. Diňläniňiz üçin Taňryýalkasyn. Köp köp sag boluň. Köp köp sag boluň Muhammet aga. Şu bir sözüňize hasam goşulýan näme Soltan Açylwa Çykanda ýa-da çykmanda Türkmenistan barada maglumat daşa çykmazmy diýip aýdyp belläp geçen zadyňyz, ýagny russiýaly, ýagny Rossiýanyň blogerleri bar, Türkmenistan hakda goýan wideolary, ýagny millionlardan geçdi prosmotyrlary. Türkmenistany doly tanaýalarem, doly bilýälerem, onuň üçin Soltan Açilowany oba goýbermän saklamaklyk bilen abraýymyz artýar diýip pikir etýän bolsa, Türkmenistan hökümeti gaty ýalňyşýar, hatda utanmaga gerek. Nämeden utanmaly? Birinjiden-ä zenan maşgala, ikinjidenem tüweleme ýetmiş bäş ýaşynda. Ýetmiş bäş ýaşyndaky zenan maşgaladan gorkup ýurtdan çykarman saklap oturan bolsa, türkmen hökümetiniň gorkaklygynyň, namartlygynyň açyk-aýdyň subutnamasy bolup durýar. Assalamu aleýkum hemmäňize. Biz Ymam Şafiniň bir gepi bar-da, ondan biri sorapdyr, hakykaty nädip tapsa bolar diýip-de. Ondan soňra Ymam Şafi-de diýipdir ki, ýagny ýaňky nämeniň batyldygyny diýipdir, atan okuna seret diýipdir-de, nirä atýar ýagny. Biziň hökümetimizem kime ýaňky näme ýamanlyk etse, e, şunuň iň bir adamçylygy güýçli hakdy, hakykatdy, zalymy zalym, zülümi zülüm diýip bilmegini, ine şu adamlaryň ýaňky nämesini tanysa bolýa-da, näme üçin aktiwistlere zülüm edip dur? Şuny bir mantygymyzy kollanyp görsek, adam ýaly bolup ýaşamakdy, ýa näme edip duran adamlar aktiwistlere näme üçin zülüm edip dur? Çünki bular hemmäni gepletmäni ýaňky zülüm edip ynsanlary zombilaşdyryp ýaňky näme mankutlaşdyryp oturmak bulaň işine gelýär şoň üçinam ine men şu açilowany ine tebrikle ine ýene öz aýaklaryna ine şu näme etdi ýamanlyk edip bildimi şoň bilen öz hökümetimiz öz aýagyna özi balta urup otyr bular ýaly adam bir döwlet üçin bir ýaňky näme üçin gerekdir iň bir gerekli iň başymyzyň tajy bolmaly ynsanlar bular. aslynda. Ine, men şu köneürgençden aýtsam, bir aýtyp geçeýin, pursat berdigiňiz üçin, ýa-ki imkan berdigiňiz üçin size-de sag bolsun diýen. Ine, biziň köçe, meselem, köneürgençde Serdaryň bir prezident bolanyna näçe wagt boldy, meselem? Hiý bir köneürgenç diýen şähere gelip gördümi? Men şony, e, e, köneürgenç şäherine çagyrýan men.

Haýyş edýän gönergençe gelip bir görmegini halk bilen bir arasyna girip ýaňky prezidentliginiň hakgyny ber diýmegini bir ine sen näme näbileýin kurandanmy hakgyň ýaňky habaryň ýok sen habaryň ýok bolsa musulmançykda habaryň bolmasa sen daşoguz şährine geleniňi görmedik biz men seni çagyrýan awa sen musullary adam ýaly bolup ýaşamagymyza imkan ber sen bize seň borjuň şo hemde biziň Bize ýaňky aktiw adamlar bilen oraşinçe işleriňizi etiň. Hawa näme iş etmäňizi biliň. Hawa şu aýalyň problemasyny çözmekde odaklanyň ýagny. Wnyma wnym dykgatyňyz şoňa serediň. Hawa. Biziň bilen aktiwistler bilen insan bolup bir gepini derdini aýtyp bilen adamlar bilen oraşinçe şu işler bilen oraşyň. Aeroportdan ýa seniň seniň halkyň meselem aeroportda bir duwa okýan ýer edip goýupdyr meselem her bir duwa okylar diýe burnuna çöp tykyp ýaňky koronawirus barmy ýokmy diýip pul almak näme diýmek bu dünýä bir masgaraçylyk dälmi ýagny bu iň ýaňky nämeniňem aşaklanmanyňam iň pes ýagdaýy dälmi ýagny nirä geldik bu hi bir bu söhbetleri aýdyp oturmana men utanýaryn bu ortaga çykyp nä hawa ýokmuşly keseli bolsa sen başga keselleri sen bir başga Sen gelip gelip şoň kapyň agzyndan alyp galmalymy ýokunçly kesel bolsa şu aç ýylwany. Bu näýle bu hökümet näme edip oturanyňyzy ne ýani sözüň gutardyk ýeri bir gülgünçli halat ýani şulary aýtyp geçeýin diýdim. Köp köp sag boluň Hamida apa aýdyp beren gürrüňleriňiz üçin. Hakykatdanam ýurduň içinde diktator hökümete garşy hereket etýän Soltan Açylowa diňe bir premiýa bermek, oňa sylag bermek däl, hatda şonuň heýkeli dikilse-de, ýagny statuýa dikilse-de, mynasyp şol zenan maşgala. Sebäbi, görensiňiz, tanyş bolansyňyz, gaty suratlar paýlaşyldy. Şu işinden, alyp barýan ýolundan dändirmek üçin hatda eline ot basylan halatlar-da boldy. Şoňa seretmezden, oba gorkman, musman, O işine dowam etgeli otyr. Soltan Açylowa aýal doganymyza minnetdarlyk bildirýäs şeýle hem ýaşynyň uzak bolmagyny mert durup ýene-de göreşini dowam etmegini arzuw etýäris. Indi söz gezegini Rozbaý aga bersek Rozbaý aga sizem ýurduň içinde birnäçe wagt şonuň ýaly hereket eden bolmaly meniň bilşime görä nämeler bilen garşylaşdyňyz häzirki bul Geçip oturan zatlara nähili baha berjeksiňiz? We temadan çykman we şu barada gürrüň berseňiz sizden haýyş söz sizden. Sözleriň üçin sag bol Atamyrat. Ozaly bilen şul Soltan daýza barada aýtmaly bolsa elbetde Soltan Açyýelowa ýany mert hem gahryman zenanymyz, baýry žurnalistimiz. Hawa, ýaşy ýetmiş ýaşdan geçse-de, ömrüniň galanyny hem häli-şindi, şu mahala çenli şu Türkmenistanyň halky üçin, şu halkyň erkinligi, gelejegi, bularyň demokratiýasy üçin, söz azatlygy üçin öz janyny edil şu gije-gündiz hem pida edip duran bir gahryman zenanymyzdyr. Hawa, çünki Soltan Açilowany men has takyk aýtsam, iki müň dokuzyň ahyry, iki müň onuň başyndan bäri men Soltan Açilowany gowy tanaýan. Sebäbi näme üçin diýeniňizde, men şol döwürlerde Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Türkmenistandaky raýat aktiwisti we habarçysy höküminde Soltan daýza bilen bilelikde bir iş alyp bardyk. Elbetde, şol döwürlerde Soltan daýza-da Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy bolup işläp ýören döwrüdi. Elbetde, şol döwürde birnäçe Azatlyk Radiosynda habarçy bolup, Türkmen gullugynda habarçy bolup işlän habarçylarymyz kän, žurnalistlerimizem känti. Ýöne içimizde has işine ykjam hem has hakyky gyzykly materiallary, maglumatlary halkyň öz dilinden, öz sesi bilen alyp berip bilen ýeke-täk žurnalistimiz şul şol Soltan Açylowaty. Men muny şol döwürlerden tanaýan. Indi Soltan daýzamyz dogrusyny aýtsam, edil şu gije-gündizden has ozalky döwürleri seretsek, ozalky ýyllary seretsek, şol ýurt garaşsyzlygyny alandan soň, Soltan daýzam şol Nyýazow döwründen bäri şular ýaly Türkmenistan hökümetiniň zulumlaryna we duçar kynçylyklaryna duçar gelip dur-da, Azatlyk Radiosynyň şu Türkmen gullugynda işlän döwürlerinde-de muňa birnäçe gezek hüjüm edildi. Birnäçe gezek bu yzarlanyp, munuň öýüne baran adamlar ýollarda tutulyp, Soltan Açilba barada olardan ýörite gorkuzyp, ýörite gullugyň işgärleri gorkuzyp, ondan onuň barada ters maglumatlar alyp, Soltan Açilba barada oňa arza-şikaýat eden ýaly edip, olary ýazdyryp, her dürli elinden gelen oýny etdiler. Ýöne, sag bolsun, Soltan daýzamyz, Soltan Açilba enemiz has dogrusyny aýtsak, Mamamyz diýsegem, oba, hakymyz gidenok, oba, edil şu gije gündizem häzir şu Soltan daýzamyz şu edip duran işi üçin bütin türkmen halkynyň öňünde, oba, ýa türkmen halky şonuň öňünde, dogrusyny aýtsam, näldrek men size düşündirsem, bir borçly höküminde biz bir şoňa borçly ýaly galmagymyzam bir sebäbi bar-da. Sebäp diýenimizde Soltan daýzanyň edil ýaňy-ýakynda şol Türkmenistandan çykmakçy bolanda şu ýigirminji noýabrda, elbetde, mundan oň hem bir çykjakdy, çykmalyddy, Ženewa gaýtmak maksady bardy. Elbetde, onda-da pasportyny ýörite özleri şu gullugyň işgärleri zaýalap, ony ýurtdan çykmasyna gadaganlyk girizdiler. Özar öz ideologiýasy, öz syýasaty, öz hereketi bilen indi bu gezekki eden oýuny-da bularyň näme etdiler, Soltan daýzany öýünden baryp ýokanç keselleri sebäpli onuň öýüne baran myhmanynyň beren gönükdirmesine görä, Soltan daýzany öýünden apar-topar äkidýärler. Indi Soltan daýzaň Olar ýaly Soltan daýzada asla we asla hiç hili ýokanç kesel birinjiden-ä ýok. Ikinjiden hem, men ýaňky belläp geçişim ýaly Soltan daýza ýaly öz pikirini açyk aýdyp bilýän, garaşsyz habar beriş serişdeleri bilen aragatnaşykda bolan, şeýle serişdeler bilen-de hyzmatdaşlyk eden we şeýle serişdelerde habarçy, žurnalist bolup işlän adamlar Türkmenistanda ýekän, ýekän, ýekän Türkmenistanyň Howpsuzlyk gullugynyň we Içeri işler ministriniň edaralary tarapyndan ýekän-ýekän yzarlanýar. Olar olardan daşary, olaryň öýüne gelen islendik bir raýat hökmany suratda yzarlanyp, şonuň öýünden çykyp giden mahaly gerek bolsa ýoluň islendik bir köşesinde ýa bir künjeginde hökmany suratda tutulyp sorag edilýär. Bul öňden ahyra belli zat. Ş. Meniň özüm şol Türkmenistanda mahaly işlän döwrümde meniň öýüme gelen adamlar we ýa maňa maglumat bermäge gelýän adamlar şulardan gorkup, bizar bolup gelip bilmän ýören adamlar bolýardy. Emma men özüm gidýärdim. Meni çagyrýardylar, men özüm barýardym. Emma men baryp gaýtsamam, baryp gaýdanymdan soň hökman suratda şol baran ýerimiň territoriýasynyň, ýagny etrapdyr we şäher tapawudy ýok, şo taýynyň Milli howpsuzlyk gullugy ýa Içeri işler ministriniň altynjy ýa ýedinji bölüminiň işgärleri hemem şo töweregi gorag gözegçiligine alyp, Men çykyp gaýdandan soň şol şahsyýetleri, ýagny şo raýatlary hökmany suratda soraga çekýärlerdi-de. Sebäbi Türkmenistanyň bul häzirki prezidentiniň alyp barýan syýasaty bul otuz ýyl mundan öň da amala aşyrylyp ýörensi. Adamlary gorkuzyp şeýdip gerek bolsa edil Soltan daýzamyz äkidişi ýaly munuň hem az üstünde durjak. hassahanalara owa ýa ruhy kesel ruhy taýdan bir kesel diýip owa ýalan ýalňyş maglumatlar bilen bilmem ýalan ýalňyş diagnozlar bilen adamlary owa psihbalnisalara çen ýatyranlary boldy da men näçem birini şol döwürlerde azatlygyň özünde de käbir köp nämeler dile getirdim men. Sä Türkmenistan bir adama basyş edende hökmany suratda iň soňky pursaty ýaňky adamy öýünden äkidip näme edýärler Ýaňky şu keselhana eltip ýerleşdirseler, şo taýda senden bir zat tapdyk diýen maksat bilen. Tapmaýarlar ýöne. Ýöne o taýda senden tapmak maksady ýok. Olar şo taýda senden dynmak maksady bar. Ýany muny halk arasynda, halk dilinde aýdylýan dile öwürip aýtsaň, ýany Türkmenistan hökümetine garşy giden Islendik bir raýat ýa we syýasatçyny, ýa garaşsyz žurnalist bolsun, tapawudy ýok, şony şotak eltip gitseler, onuň janyna bikas-laýyn, kast etmäge synaşyk edýän oýunlarynyň iň soňky pursady şu bolýar. We şular ýaly oýunda ozalam birnäçe adamlary şular pida edip ýok etdiler. Bul ene indi, bu häzir ýüze çykdy diýsegem, bu häzir ýüze çykan ýok, bul Nyýazow döwründen bäri bardy. Edil Türkmenistanyň häzirki prezidentiniň atasy, öz kakasy Gurbanguly Berdimuhamedow Nyýazow döwründe saglygy saklaýyş ministri bolup işlän döwründe Nyýazowdan nähili buýruk alyp, edil şul öz garamagyndaky edaralar bilen Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk we beýleki hukuk goraýan edaralary nähili bilelikde dil düwüşip, işlän bolsalar, ene häzir ýene şol dil duşup işlän döwründäki taktikanyň da ötesine geçdiler. Indi apaçyk ötesine geçdiler bular. Ýany bularyň bul edýän işi eger siz bize boýun olmasaňyz ýa siz bizi garalap şeýdip garalap dursaňyz biz sizi her dürli her zat edip gerek bolsa biz sizi ortadan galdyryp ýok edip bileris diýen özleriniň syýasy oýunlarynyň pursatyny görkezip dur. Bul näme diýmek? Ýany Türkmenistanda ýaňky belleýşim ýaly Türkmenistan hökümetine garşy bolan islendik bir raýat ýa ölmejek bolsaň janyňdan ýany geçmejek bolsaň ýa şolara boýun bolmaly bolýaň ýa-da ýaňky şol belleýşim ýaly özüň janyň teniň bilen şu ölsem-de ölümden-de gorkamok gowy ýöne men şu hakykaty aýtjak diýip şeýdip dursaň Şu hökümet bilen şeýdip syýasatda gidişjek bolsaň, onda hökümet senden bir zat talap edip bilmeýär. Ýagny, seni her dürli, her zat edip ortadan galdyrmaga synanyşyk eder. Gerek ýeri gelen ýerde ederem. Ýöne häzirki şu gije-gündizde Soltan daýza edilen pursat edil şol öýünden äkidilişi ýaly, ýaňky belleşmä Soltan daýzanyň öýüne baran myhmanyny yzarlap, ony tutup, ondan, ýörite, gorkuzyp, gönükdirme alyp, Soltan daýzany şeýdip, hawa, ýokanç keseller keselhanasynda zor bilen saklap, oňa özleriniň däri-dermanlaryndan berip, saglygyna seretdik diýen ýaly etjek boldular emma sag bolsun Soltan daýzamyzowa Allah müň kere şondanda razy bolsun ýöne hiç bir däri derman kabul etmedi eger eden bolsa oda belli dält o taýda näme bolup näme galjagy o olam bir biziň öňümizde bir gümürtik sorag höküminde galyp bilýädä ýene bir bellemeli zat Ine şu taýda hemmäňiz bilýäňiz, bilibem durusda, bildigem. Mundan birnäçe ýyl öň, bir-iki ýyl mundan öň pandemiýa döwründe Türkmenistanda näçe adam öldi? Ýokanç keselden şu pandemiýa döwründe adamlar näçesi öldi? Däri-dermansyz ýetmezlik ýa bir leçeni alyp bilmän. Şol döwürde Türkmenistanyň saglygy saklaýyş edarasynyň hiç bir işgärleri, ýagny lukmanlary bolsun, medsestralary bolsun tapawuda hiç biri ýekeje bir halkyň öýünden ýa gapysyndan baran adam barmy diýip, duýan barmy diýseňiz, şu ýerde şu meseleniň özi bir sorag bolup dur-da. Hiç kim barmady. Gaýtam, halky gören ýerinde şol töweregiň saglygy saklaýyş edarasynyň işgärleri halky gören ýerinde gaçyp ýörediler. Emma pandemiýa döwründeki gorkmadyk hökümet Gelip gelip pandemi bit pandemi döwrüsi bitenden soň gelip gelip Soltan daýzadan ýokanç kesellerini tapdyk we bar şübhesi bilen äkitmesi bul eýýäm Türkmenistan hökümetiniň hut özüni häzirki alyp barýan syýasaty esasynda edýän hereketleri bi kanunçylykly hereketleri sebäpli daşary ýurt döwletleriniň öňünde we daşary ýurt döwletlerindäki halkara, ýokary derejeli halkara guramalaryň öňünde öz-özlerini jogapkärçilige çekmäge mejbur etdiler. Edenem özleri boldy. Goýberen aşypkasy hem özleriniňki, eden işler hem özleriniňki. Ýöne bu gezek hakykatdan ap-açyk orta bir zat çykdy. Şuny berk belläliň adamlar, Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrligi we onuň garamagyndaky etrap we welaýat, şäher, şäher bölümlerindäki territoriýasyndaky bölümçeleriniň lukmanlary, lukmanlary Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk hem-de Türkmenistanyň Içeri işler edarasyna degişli bolan hukuk goraýan edaranyň işgärleri bilen bilelikde deslapdan dil deslapdan dil baglanyşyp, halkyň erkinligini we azatlygyny hem-de olaryň demokratik düşünjesini ýok etmek üçin zorlukly we olary ortadan galdyrmak üçin zorlukly güýç ulanmagyň iň bir wajyp meselesini ine şu taýda özleri ýene bir gezek bütin dünýäň öňünde ap-açyk subut etdi. Sözüm bitendir, söz beýlekilere beräýeýin. Köp köp sag boluň aýdan gürrüňleriňiz üçin hakykatdanam Rozybay aga bul Soltan Açylowany öýünden gelip alyp gidişi ýaly şoňa meňzeşräk hadysa takmynan iki müň onunjy ýyllarda hem Galina Kuçerenko bilen bolup geçdi bahana tapmaýalarda öýüňde öýüňde dokumentsiz ýagny weterinariýa lukmançylygy tarapyndan hasaba alynmadyk pişik saklaýaň diýip Polisiýa otdeline çagyrýarlar. Näme, weterinaryň etmeli işini indi polisiýa etmeli boldumy? Saklamaýan bolsa, weterinariýa o ýerde näme bermeli, ýagny duýduryş bermeli, dokument oňardyň, priwiwkasyny näme etdiriň diýip, ýagny weterinariýa iş alyp barmaly. Ýok, muny polisiýa otdeline çagyryp, şo taýda näme edýärler. Onuňam sebäbi näme, şu wideonyň aşagynda kommentariýa bölüminde ssylkasyny goýarys. Meniň internetim işlemeýär, internet-kontraktym bar, siz pul alýaňyz, Ulalýaňyz näme üçin internedim açylan ýok. Internet açylsa Türkmenistanyň içinde bolup geçýän hadysalary wakalary daşary ýurtlara çykararsyňyz diýip gorkýaňyzmy? Şonuň üçin internet açmaýaňyzmy diýen sözi üçin şo Galina Kuçerenkanyň hem başyna gelipdi şun ýaly hadysa. Umuman ýene şo aforizme gaýdyp gelýs Türkmenistan hökümeti ne perestaýot udivlýat. Geň galdyrmakdan ýagny gaça duranaklar mydama täze täze hokga çykaryp durýarlar. Nämemiş? Ýurt daşyna çyksa. Men şu taýda bir zat belläýin.
Sözüňi böldüm, bagyşla. Iki müň dokuzynjy ýylda şu Azatlyk türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyga başlap, Türkmenistandaky raýat aktiwist höküminde, habarçysy höküminde işe başlan döwrümizde, hyzmatdaşlyk edip başlanymda, men birnäçe adamlaryň öýüne baranymda, hat-da şol maglumat alma-da, edil şu maglumat alyp gaýdyşym ýaly baryp, maglumat alýan welin, Hawa, maglumat alyp gaýdýanam ýarym sagat geçmäkä şol öýüň eýesi ýa-da şol öýüň eýesiniň goňşusy maňa hökman suratda jaň edýärdi, Tizden ýetiş! Hawa, ynha sen gelip gitdiň, sen gelip gidenden soň şu pelan etrabyň milli howpsuzlyk gullugy ýa pelan graždan eşikli pelança adam gelip şu-şuny hökman suratda pelan ýere äkitdiler diýýärdi-de. Ýa biz has içeri salman durus oba, gapy gapymyzy ildirip oba depip durlar gapyny açyň diýip diýätde-de. Menem ýakynrak töweregimde bolan on iki kilometr, sekiz kilometr töwerek ýakyn töwereklerimi elbetde o döwürlerde indi bul işler bilen meşgullanansoň hökmany suratda hususy taksiçiler bilen olaryň maşynyna minip meni şol pelan ýere taşla diýip eltip taşladýardy. Şu baryş wadyma meni görseler gaçýarlardy aýagaldygyna. Men yzyndan kowýardym. Birnäçe gezek etrap merkezlerinde, şäher işlerinde, hat-da gök bazarlara çenli meniň alan maglumat alyp, maglumatyny, halkyň düşünjesini, pikirini garaşsyz habar beriş serişdelerinde beýan etmek isleýän adamlarymy şeýdip ortalardan galdyrjak bolup, hat-da şäher polisiýa bölüminiň podwalynda gorad del diýýärlerdi, gerek bolsa uprawleniýä eltip sakladylar. Hawa, hatda meniň özüme birnäçe gezek şular ýaly bikastlaýyn suwkasty emele getirdiler. Hatda özümi-de şol döwürde iň soňky eden işleri maşyna kakdyryp öldürjek bolup Gök bazaryň ýanynda üstüme gönümel maşyn hem sürüp geldiler. Men şonda hem gorkmadym. Men şol şol zatlaryň hemmesini, ählisini, subutnamalaryny toplap-toplap, bütin kamera hemme zady bilen eltip, Şäher we welaýat prokuroryna goýanda-da olar-da şoňa seretmediler. Ahyrynda özüm ýurdy soň terk edip çykmaga mejbur boldum. Sebäbi meniň janyma kast etjegini eýýäm olar ap-açyk aýtdylar. Hä, meniň maşgalamdan, meniň maşgala agzamdan kast etdilermi? Etdiler. Hawa. Ol ap-açyk mende dur, bütin subutnamalary bilen. Sebäbi Türkmenistan hökümetiniň edýän işi, alyp barýan syýasaty dünýä öňünde başga bir zat, ýöne ýurt içinde welin, düýbünden başga bir zat. Ýurt içinde düýbünden başga bir zat. Sebäbi habar beriş serişdelerinde we ýa käbir beýleki döwletleriň kanallarynda Türkmenistany öwüp görkezýändir. Bize öwülip görkezýän Türkmenistan gerek däl. Biz Türkmenistanyň öwülip öwülmejegini biz şol toprakdan, şol ýurtdan çykan adam, şol ýurtdan gelen raýat, Biziň göbek ganymyzyň siňen ýeri. Bize Aşgabadyň içinden ýa-da diňe bir şeý Lebabyň içinden däl, biziň oňa onuň töweregindäki, töwereginde ýaşap bilen toplumsal halkyň erkin düşünjesi we olaryň ýaşaýyş durmuşyndan bize gerek. Subutnama maglumat gerek. Näme üçin şoňa seretmeýär hökümet? Näme üçin seretmeýär? Sebäbi Türkmenistan hökümeti bir adamyň gol astyna galany sebäpli Ýagny tek döwletli, ýagny bir döwlet awtoritar režim gullugyna sebäp bolany üçin Türkmenistanyň gulluk edaralary diňe şol awtoritar režimiň gullukparas, şuny berk belläň, gullukparas işgärleri höküminde galdylar. Başga bu ýerde hiç bir sebäp galmady. Sebäbi bir adamyň iki dodagynyň arasyndan sözi etmese başga şans ýok. O taýda. Dogry aýtýaňyz Mirozbaý aga. Mysal üçin bir paralelni deňeşdirme getirjek mümkin gruby mümkin has gaty näme deňeşdirmedir. Kemçiligi düzetmege derek ýagny adamy ýok etmegi ýa-da adamy basyş etmek metodyny ulanýarlar. Indi Primer aýtsak, her kimiň çagasy bar, çagasy mekdebe gitdi, ine gyş düşdi, ýagyş, gar ýagyp başlady, kaka ýa eje meniň aýagyma ädik gerek, köwşümden suw geçje diýende, palta bilen aýagyny çapyp zyňsa, oba ine indi aýagyň ýok, indi ädigi näme etjek diýen ýaly, mysal üçin. Şoňa ädik alyp berenden ol şu aýagyny çapanyny gowy görýär-de, edil türkmen hökümeti hem ýurduň içinde bolýan kemçiliklere agzalanda, ine şuň ýaly hadysalar bolup dur diýende şol adamy ýok etmegiň köýüne düşýär. Şonuň ugruna çykýar ýa-da şony basyş edip dymdyrmagyň ugruna çykýar. A sen şu kemçilikleri düzetseň, kemçilikleri düzetsem, şol adam elbetde hereket etmez. Kemçiligi düzedenden lutje edil ýaňky primerde aýdyşym ýaly, we ädik soranda aýagyňy çapyp zyňýan aýagyň ýok ädigi nämişe etjek diýen ýaly primere gelip bilýäs. Bagyşlaň welin gaty primer bolsada oba başgaça düşündirip bolanok bu taýda Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan işi şoňa meňzäp dur. Salam aleýkum hemmäňize. Men şu ýerde bir Birje nemäni goşaýyn, şu bolýan wakaň asly düýbi nireden gelýä? Şu wagt Berdimuhamedow Serdar prezident bolaly bäri hemme ýerde wada berip ýör biz demokratiýa ýoly bilen bararys diýip. Indi şu Soltan Açilowany goýberen bolsalar şu bir şans bolardy. Ynha biz bir ädim edip başladyk diýmäge. Nähili boldy? Soltany goýbermediler. Bu uje ikinjimi, üçünji gezek. Geçen ýylam goýbermediler, ondan öňem birki gezek şeýle boldy. Eger ýadyňyza düşýän bolsa, sowet döwürde şuny ýaly yzarlamalar bardy. Annasoltan Kekilowaň ýagdaýyny ýadyňyzda bar bolsa, onam şeýdip yzarlap, Daže dälihana salyp her hili beter beter dermanlar berip şeýdip kösediler. Nyýazowyň döwründe ina ýetmiş bäş ýaşynda diýdiňizda meň kakamam şo wagt ýetmiş bäş ýaşyndaka dört adam şo Sultan Açylowaň öýüne baran ýaly meňem kakamyň öýüne baryp urup samolýody mündürip şo Aşgabatdan Daşogza ugratdylar. Ssylka diýen ýaly şo sowet döwrüniň nemesini ulandylar. Mundan başga, gaýynagamy polisiýa çagyryp, haýsy ýol bilen barýaň diýip sorap, marşrudy anyklap, tutup urup, jübüsine narkotik bir iki gram nämeni, bilemok şo wagt nähili neme edilýändigini, salan bolup, olam şo wagt taşlady şony, bildi şony şeýdenlerini. Şeýdip türmä basdylar, sekiz ýyl. Öz doganymy arzany prokuratura ertip baranda, prokuraturaň içinde tutan kişi bolup, şolam jübüsine neme bar diýip, onam sekiz ýyla basdylar. Görýäňizmi, şu tendensiýa diýilýär. Ol-a Nyýazowyň döwründe, Berdimuhamedowyň döwründe. Indi ogly şu tendensiýany dowam etse, diýmek, olam şo awtoritar, diktator režimiň ýoluna alyp barýar diýip tassyklap bolýar. Häzirki ýagdaý şony tassyklaýar. Görýäňizmi? A eger ol goýberen bolsa Açilowany, Açylowa baryp şo taýda ýaňky baýragy alansoň, ullakan abraýly ady çykardy Türkmenistanyň, Açylowaň. Gaýtam Türkmenistan üçin bu plýus bolardy. Indi şu gezek bu tendensiýa has giňişleýin bolsa, diýmek, biziň Türkmenistanymyzyň dolandyrýan adamlaryň ýoly anyk boldy. Halkara guramalaryň tribunasyna çykyp, münbere çykyp, söz berip, ynha, demokratik ýol bilen gidip barýas diýen sözler, bular ýalan. Ýalanlygy ynha tassyklanýan faktlar bar. Bir topar biz öz raportlarymyzda, dokladlarymyzda hemme mysallary getirýäs, özüňiz bilýäňiz, monitoring geçirýäs. Ondan başga, ine, şuny ýaly wakalaram görkezýär bu nemäni, hakykaty. Diýmek, şu ýerde Hamida, Atymyrat, Rozybaý, Nurhammet Jaryç näme diýdiler? Şu Halal ýol bilen baraňyzda, şu halal ýol bilen berk barmaly. Hiç hili kompromisa barmaly däl. Şonda düşünýärler, awtoritar režime işleýän adamlar şonda düşünýärler. Munuň köki mertdigini düşünseler, aýrylýarlar ýanyndan. Şuny Soltan Açylowa gowy düşündi. Soltan Açylow bilen bir kän gürleşdik, kän gepleşdik. Onuň harakteri örän mert. Onuň alyp barýan işi halal işi. Şoň üçin men näme diýjek bolýan. Sag boluň geleni üçin. Sag boluň goldany üçin. Soltan Açylowa şun ýaly neme gerek. Goldalaýan efirler, hatlar hökman gerek. Sebäbi Şo ýurtda ýeke özi otyr. Ýeke özi şun ýaly iş alyp barmak ullakan mertlik. Orslar näme diýýär, şlýapa snymaýu diýýär. Şun ýaly hormatym bar. Sebäbi ol aňsat ýaşamak däl bäri Türkmenistanda bu ýagdaýda. Mundan başga oň bir çagasy inwalid. Şo inwalid bilenem şun ýaly nemelere çydamak aňsat däl. Maşynyň aýnasyny döwdüler, öýüniň öňüne ölüp pişik taşladylar. Etmedik zatlary ýok. Şonda-da mert aýal. Şoň üçin geleniňiz üçin köp köp sag boluň. Mundan başga-da biz hemişe oňa kömek ederis. Hemişe nähili bizden elimizden gelýän kömek bar bolsa sizden bizden hökman ederis. Sag boluň. Salam Türkmenistanlar.
Žurnalistika jemgyýetiň gözi, gulagy we dilidir. Bir ýurtda žurnalistikany ýok etmek, žurnalistika päsgel goýmak o ýurda bagly jemgyýetiniň gözüni, gulagyny we agzyny ýummak diýmek. Eger-de bir ýurtda azatlyk barmy, ýokmy şony biljek bolsaň, birinji media žurnalistika üns bermeli. Žurnalistika azatlyk ýok bolsa, onda o ýurtda azatlyk ýokdur. Soltan Açylowa uly hormatym bar. Aýal halyna şo ýaşda bolubam žurnalistikany aýakda tutjak bolýa, edip bildikçe etýä, näle gynçylyklar bolsada şolary çekmäne razy bolup žurnalistikany nädibem bolsa aýakda tutmana ymtylýa. Isleýän Bütin dünýä biziň ýurdumyzyň içinde žurnalistlere nähili basgylar edilýär, şony bütin dünýä görmesini isleýän Sultan Açylowa bu meselede görkezme ýerinde görüp bilersiňiz. Sag boluň, meniň aýtjak zadym şu. Köp köp sag boluň Ahmet aga. Ynha, telefonda häzir statistika girdim, Reportýory bez granic diýip. Şo taýda bir razdeli bar. Wragi swobody pressy, şo taýda Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady hem girizlen, Türkmenistan diýip ýazykly. Şol bir hatarda Başar Asadyň, Wladimir Putiniň atlary hem bar. Gurbanguly Berdimuhamedow hem şo nemede girizlen. Umuman, Türkmenistan repressiw döwletleriň, ykrar edilen repressiw döwletleriň hataryna girýär. awtoritar režimde. Şeýle režimli döwletiň çäginde, ýagny ýurduň içinde hereket edip bilýän zenan maşgala Nursoltan Açylowa elbetde hormata, mertebä mynasypdyr. Ol bizem hormat goýýas. Geljekde-de alyp barýan işlerinde uly-uly üstünlikler arzuw etýäs. Efire jemlenen watandaşlarymyza-da ullakan minnetdarlygymy bildirýän. Hormatly watandaşlar kommentariýa ýazyň, pikiriňizi paýlaşyň. Ýene bir gezek ýatladýan Galina Kuçerenko baradaky wideonyň aşagynda kommentariýa bölüminde çelgisini ýagny ssylkasyny biz hökman suratda paýlaşarys, girip o wideoda seredip bilersiňiz. Üns berip seredeniňiz üçin köp köp sag boluň, saglykda görşeliň.